kif ġie arrestat, imsawwat u meħud għall-mewt fuq is-salib. Dan kollu għamlu għax tant ħabb lilna lkoll. Ġesù kien fir-raħal ta' Betanja fejn qajjem lil Lazzru mill-mewt. Minn Betanja tela' Ġerusalemm riekeb fuq ħmar. Laqgħuh folla kbira. Ħadu l-friegħi tal-palm u bdew jgħajtu, Osanna, mbierek min ġej f'isem il-Mulej, is-Sultan ta' Iżrael. Wara din il-festa tiġi l-aħħar ikla ta' Ġesù. Meta kien mal-mejda flimkien mal-appostli qalilhom, Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għid magħkom qabel ma nbati. Ġesù ħa l-ħobż f'idejh, radd il-ħajr, qasam il-ħobż u tahulhom u qal, Dan hu ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Imbagħad qabad il-kalċi, radd il-ħajr u qal, Ħuduh, dan hu demmi li jixtered għall-maħfra tad-dnubiet. Imbagħad ħareġ u mar bħas-soltu fuq l-għolja taż-żebbuġ, u d-dixxipli wkoll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk qalilhom, Itolbu li ma tidħlux fit-tiġrib. Imbagħad biegħed minnhom daqs tefgħa ta' ġebla u xteħet għal rkubtejh jitlob u jgħid, Missier, jekk inti trid, warrab minni dan il-kalċi, iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek, mhux tiegħi. Ħass dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob b'ħerqa kbira. Imbagħad qam mit-talb. Mar ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin għax kellhom qalbhom sewda. Qalilhom, Kif irqadtu? Qumu, itolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib. Fil-ġnien waslet folla ta' nies. Fuq quddiem kien hemm Ġuda, wieħed mill-appostli. Dan resaq lejn Ġesù biex ibusu. Ġesù qallu, Ġuda, bew sażilt biex tittradini? U lil Ġesù qabduh u ħaduh magħhom. Daħħluh fil-palazz tal-qassis il-kbir Kajfas. Filgħodu, iltaqgħu l-kbarat tal-poplu u l-qassisin il-kbar. Ġabu lil Ġesù quddiemhom u staqsewh, Inti l-Iben t'Alla? Ġesù wieġeb, Intom stess qed tgħiduh, iva, jien. U huma qalu, Xi ħtieġa għandna iżjed ta' xhieda għax smajniha minn fommu stess. U lkoll qamu u marru bih għand Pilatu. Pilatu beda jistaqsi ħafna lil Ġesù dwar min hu l-aktar jekk huwiex re. Wara li staqsih qal lil folla ebda ħtija ma jiena nsib f'dan il-bniedem. Imma huma baqgħu jgħajtu biex Ġesù jinstab ħati sal-mewt. Pilatu ddeċieda li jsir kif iridu huma u thom lil Ġesù f'idejhom biex isallbuh. Huma u sejrin bih ġegħlu lil wieħed jismu Xmun minn Ċirene u għabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesù. Kien hemm ukoll tnejn oħra, żewġt irġiel ħżiena, li ttieħdu biex jitneħħew miegħu. Meta waslu fuq il-għolja, hemmhekk salbu lil Ġesù u lit-tnejn il-ħżiena, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Ġesù qal, Missier, aħfrilhom, għax ma jafux x'inhuma jagħmlu. Kien hemm kitba li kienet tgħid dan hu s-sultan tal-Lhud. Wieħed mill-ħżiena li kienu ħdejh beda jgħajru, Jekk int sultan tal-lhud, salva lilek innifsek u lilna. L-ieħor imma ċanfru u qallu, Aħna qed nieħdu li ħaqqna, imma dan x'den jagħmel? Imbagħad talab lil Ġesù, Ġesù, ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek, u Ġesù wieġbu, Tassew ngħidlek li llum tkun miegħi fil-ġenna. Għall-ħabta ta' nofsinhar waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu li damet sat-tlieta. Il-purtiera tat-tempju ċċartet min-nofs. Imbagħad Ġesù għajjet għajta kbira u qal, Missier, nerħi ruħi f'idejk. U kif għalhekk ruħu ħarġet, iċ-ċenturjun meta ra x'ġara, beda jfaħħar 'l Alla u jgħid, Dan ir-raġel kien tassew bniedem tajjeb. Xi nies twajba niżżlu lil Ġesù mis-salib, keffnuh fl-iżgħar u qegħduh f'qabar maqtugħ fil-blat li fih kien għadu ma tqiegħed ħadd.